Бу авылда дельфиннарны үрчетәләр, ә кияү белән кәләшләрне аералар. Шушы авыл суын эчкән кешенең 100 процент игезәк балалар алып кайту ихтималы бар. Ленин бабай белән чүкеч арасында нинди бәйләнеш барлыгын бу авылда беләләр. Шушы авылдан ун километр узгач, Вакыт күпмегә үзгәрә? Бүген без.
Искә Карамалыда!
Фәймә белән Фәһимә, Ризилә белән Ризәлә. Авыл кешеләренең берьюлы ике исем белән атап йөртелгәнен үзебез ишетеп кайттык. Дөньялар нык үзгәрдеме? Булмас димә, дөнья бу. Төркия президенты Эрдоган иске карамалы кешесенә финанс ярдәме күрсәткән. Суммасы нинди? Бергәләп санадык. Әфлисун, грейпфрут, мандарин, тагын нинди цитрус тәме кибән бу җирлек халкы? Карамалы кешесе авызыннан ишеттек. Лемон, Лерон улы Леронов. Менә сиңа Ләбибнең историясе. Тәгәрмәч бүләк өләше. Авыл китапханәсе нинди серләр саклый? Җавап бирүчене сюрприз көтә. Тәгәрмәчнең
Караучыларга бер сорау бирәсем бар. Бәлеш батл. Духовкада һәм мичтә пешкән бәлеш нәрсәсе белән аерыла? Моны безгә аңларлык итеп аңлаттылар. Бу чын печ миланы үзем ясадым менә. Ул кадәр мактанлык әйбер юк инде. Алай димәгез әле. Без ясадык, хәзер мактанлык.
Менә шундый тыйнак иске карамалы халкы. Гаилә башлыгы Роберт абыйның куллары, карап торышка гап-гади кешенеке төсле булса да, чынлыкта, алтын алар. Килеп керүгә безне тапшыруның символы борынгы тәгәрмәч каршы алды. Игътибар белән карасак, тәгәрмәчне авыл тормышының төп символлары белән бизәп элеп куйганнар. Амбар йозагы, будильник, урак, менә шундый үзенчәлекле коллекция. Әнә анда әтәч, Менеп кунакларга нәйме? Әйе, куябыз. Ялсы бит үзем ясамадым аны санан. Ә теге керпене сез үзегез ясадыгыз? Юк, минем ясаган әйбер ит. Юк инде, шулай куябыз инде. Хатын да ярата инде шуның ише вак-төяк нәрсәләрне инде. Ә бу чын мичме? Бу чын пеш мин аны үзем ясадым менә. Менә монда инде шашык та пешерәбез. Ипи, ипи дә пешерәләр инде. Ипи дә пешә, бәлеш тә пешә. Бәлеш
духовкада тизрәк пешәме, иле менә мондый пиштәме? Аның аермасы бармы? Иле тәмендәме, вакытында? Бар, тәмендә, тәмендә. Ул бит инде пич инде. Утынга, утынга эшли торган дигән кебек. Бу өйдә елмайган кешеләрне яраталар. Күрәсезме, монда да хәтта елмайган, балкып торган күзләр һәм елмайган иреннәр пешерелеп куелган. Оныклар шулай яраталар инде. Тормыш иптәше кече архитектура формаларына мөккибән түбәгә менеп кунаклаган әтәчтән кала, ишек алдында ясалма үрдәкне, башка төрле хикмәтләрне дә очраттык, тере ташбакага кадәр бар монда. Өйгә кергән һәркемне кабактан ясалган менә шундый композиция каршы ала. Сокланып кына калмыйлар, төрледән-төрле сый-нигъмәт тә әзерлиләр бу яшелчәдән. Зөбәр апа, сез хәтта бакчада үскән кабаклардан да менә шундый дизайн ясап куйгансыз. Боларны ел саен шулай иттереп кертеп куясызмы? Алар гел шушылай торалармы? Гел шулай торалар. Ел саен ясап кертеп куям. Әле ниләр, оныклар смайклар ясап куйганнар иде былтыр. Кабактан матур иттереп. Әле быел, быел юк әле. Быел песиләр генә монда, берәй генә утыра. Кабак бит инде ул Файдалы бөтен нәрсәгә дә. Ә болай? Ашын да эшләп була, ясап була, согын да ясап була. Барысын да ясыйбыз, барысын да эшләйбез. Кабаклар эченә дә. Боларны матурлык өчен кертеп куйдым әле. Ә болар кыш буе шулай торалар, бозылмыйлар инде. Юк, бозылмайлар. Бозылмайлар.
Монда бит җылы, ни инде, җылы нитми, бозылмай. Дымлы түгел куа, шулай торалар. Ә кабакны башка нәрсә беләндер алыштырасызмы соң, дизайнны гел үзгәртеп торасызмы? Үзгәртеп торабыз инде, нәрсә килеп чыга, башка нәрсә тибә, уйлый-уйлый ятабыз шунда. Кабак быел бик уңды, менә моны көчкә күтәреп, әле минем инстаграмга куйган карточкам да бар әле. Авылның ак әбие Фәһимә әбинең хәер-фатихасын да алып чыктык. Аның авыл халкы белгән ике исеме бар, Фәймә һәм Фәһимә. Бер гасырлык чикне узып икенчесенә аяк басса да, үз акылында.

Илле икенче елга. Илле икенче елгамы?
Иске Карамалыгаймы? Ә менә Иске Карамалы һәм Зөбәер халкы аерыла идеме соң, менә шул ике авыл кешеләре? Ай, бар идеме аерма? Булыр әллә, тагы кем белгән аңа.
Ә кунакка килеп, монда кем беләндер таныштыгыз, булачак ирегез белән, име? Әйе. Ә ничек таныштыгыз соң?
Мәчәттә идем, янәшәдән күрәсеңдә кечкенә. Ә кичке уеннар вакытында таныштыгыз? Әйе. Әйе. Сразу ошадымы Фәйм апа? Ә ник кияүгә чыгып калырга булдың алай, алай булгачтын? Юк шул өйдә булган идем, апаем, кем белә аны аны. Тумышы белән Актаныш районы Зөбәер авылыннан. Тормыш җилләре аны Пермь якларына илтеп ташлый. Пароходта йөрүе, беренче тапкыр трактор күргәне турында сөйләде. Әңгәмә трактордан ипләп кенә Ленин бабайга күчте. Фәймә апа, синең әтиең Ленинны күргән дип әйтәләр, чынлап та күргәнме? Кайда, кайда күрде икән?

Окей. Ничек итеп искә ала иде соң Ленинны? Ничек итеп искә инде, ул рыжыйлар инде дип сөйли торган инде. Рыжыйлар дип сөйли. Әйе. Моннан да Иләштә калып йөргән. Куышы бар иде мондый. Нәрсә ди?
Куыш.
Куышы бар ди Ленинның? Әйе.
Шул куышта яши диме?
Бәлкемчә яши иде, бер сыйныфсыз яши килмәй. Дөнья булган вакыт. Ә, дөнья булганган вакытта шунда яши торган булган инде. Ә кайсы җирдә күргән соң ул аны? Заводта күргәнме, урамда күргәнме? Кем белгән аны, кем белгән, аппакаем, бу вакытта бит
бала чага аңы юк. Менә, менә аны бит инде әйтәләр, сөйлиләр, зур булмаган, кечкенә генә кеше булган дип Ленин бабай. Аны чүкеч кадәр дип тә әйтәләр, әйеме? Әйтәләр инде, төрлечә. Еллар узу белән ике авылның бер булып яшәгән очраклары шактый. Актаныш районында Пучы белән Әнәк, Мамадыш районында Көек белән Ерыкса, Питрәчтә Шәле белән Татцик дисеңме? Иске Карамалы да Күбәк белән бер булып яши. Моны безгә Иске Карамалыда яшәүче журналист Гөлназ Шәмси сөйләде. Аны шушы чыгарылышның фәнни һәм гамәли консультанты дисәк, Һич кенә дә ялгыш булмас. Бер уйласаң инде без ике авыл кебек, ләкин 1950 нче еллардан соң безнең авыллар кушылып китә. Һәм менә без басып торабыз Иске Карамалның Набережная урамында. Без инде аны Яр буе дип йөртәбез. Набережная урамы янындагы менә бу мәктәп, ул инде күбәк, Гвардейская бер адресы белән йөри торган бина. Аның чиге кайда соң? Менә төгәл төгәл берәр чиген күрсәтеп тотып күрсәтеп буламы? Бәлки авыл капкасы белән аерылып тора. Юк, бернинди капкалар да юк, чикне күңелдә тотсаң гына. Бербөтен булып яшәргә өйрәнергә кирәк. Менә без дә ачулнышканда, сез күбәкнеке, без кара малныкы, фәлән-төгән дияргә яратабыз. Чынлыкта без инде илленче елдан бирле, хәзер 70 ел бер авыл булып яшибез, Бер бөтен булып яшибез, бер мәдәният йорты, бер магазиннар бездә, бер фельдшер-акушерлык пункты, бер авыл советы. Без бер авыл. Чикләр кирәкми. Сәяхәт итәргә ярата Гөлназ Шәмси. Өч айдан артык чит илгә чыкмасам, эчем поша башлый, ди. Никадәр генә ерак китсә дә, Иске Карамалысын сагынып кайта. Авылның бүгенгесе һәм киләчәге өчен җан ата. Һәр кеше үзенең авылы өчен нәрсә дә булса эшләргә тиеш. Мәсәлән, мин гомер буе журналист булып эшләп, әллә нинди байлыкларга ирешкән кеше түгел, ләкин үземнең авылым өчен мин менә шушы такталарны булса да эшли алдым. Аларның тарихын барлап, аларның туганнарын чакыртып, менә шундый истәлек такталарын без өч ел дәвамында, 2013 елдан 2017 елга хәтле ун кешегә шушындый истәлек такталарын куя алдык. Аларның ерактагы балаларын кайтарта алдык. Аларның авылдагы туганнарын җыеп, шушы мәктәптә мәҗлесләр, кичәләр ясап, һәрбер тактаны тантаналы төстә ачтык без. Менә игътибар иттем, Мирза Габдрахман Бәлүл, Бәлүл улы дип. Бәлүл улы. Аны исемне беренче ишетүем. Мөслим Дәвитине кызык исемнәр ул күп. Бәлүл. Ә тагын исемле Бәлүл дигән тагын башка. Аларның менә монсы, аларның беләсезме, аның бер туган абыйсы Бәлүлев Бәлүл улы булып йөрде. Монсы Гаттаров йөрсә, тегесе Бәлүлев йөрде. Менә андый хәлләр инде төрлечә булган. Мәсәлән, Ләбиб Леронның историясен беләсез бит инде. Аның әтисе Гөлфанов. Менә безнең Карамал авыл советында ниндидер апа аны Леронов дип язып куйган бит инде. Үзлектә.
Үзлектән Лемон, Лерон улы Леронов. Әйе. Менә сиңа Ләбибнең историясе. Ул бер, ул да теоретик төстә бу мәктәптә укыган булыр иде, әгәр дә әнисе Актанышка китеп бармаган булса. Ә менә бүгенге көндә Мөслимдә Бәлүл исемен йөрткән кеше бармы икән? Бәлүл исемен юк, фамилиясен бар, Бәлүлевләр бар бит инде. Иске Карамалыда дельфиннар үстерүче янына да кереп чыкты тәгәрмәч. Шул исемдәге гөлләр Ризәлә апаның һәр тәрәз төбен бизи. Иске Карамалы белән Күбәкнең Чәчәк патшабикәсе дип атадык без аны. Дельфин дигән исемне үзе уйлап тапкан. Ризәлә апа әйтүенчә, бу гөлнең чәчәкләре чынлап та дельфинга охшаган. Аңа да авыл халкы төрлечә эндәшә. Кемдер Ризилә ди, ә кемдер Ризәлә ди, без исә икенче вариантны кулайрак таптык. Зилә апа, син үзең дә гөл кебек нурлы, гөлләрең дә балкып нурланып утыралар. Синнән киткән гөлләр башка кешеләрдә үсәме, Ризәлә апа? Әйе, үсәләр, үстердек дип әйтәләр. Әйе, әйе. Алар кемдер алып китсә, әле үзең дә, может, үлеп китәргә мөмкин инде, Луиза. Теге кеше биргәннәрем алай бөтенесе дә үсә дип әйтәләр, әйе. Әле менә урамга да чыгарып гладиолуслар утыртасы, аларны да һәркем алып китә ала, үзе теләсә кем. Әйе, әйе, әйе, аларны да биреп җибәрәм. Мәктәпкә бик күп бирдем, менә быел да, Ризилә апакаем, гөлләр, чәчәкләрең җукмы соң, дигәчтен, Бар, бар, бар, мәйтәм, кырау төшкәнче тизрәк килегез, алыгыз, дип, Күп итеп биреп җибәрдем. Бәрәңге бакчасында да утыртам бит. Кайда утыртсаң да үсә. Луиза, әйе.
Бәрәңге бакчасында түтәл-түтәл кырыйларына георгиннар утыртам инде. Теге орлыклары төшә дә коела да, әй, әрәм булмагыз инде, дим дә, кайда кара балчык, кайда кычыткан үсә, кычытканны казып ташлаем да, шунда тыгып куям. Иң нык яратканым жених и невеста инде. О,

Аерып куйганнар. Ә бәлки, үзләре ачуланышып, шундый адымга барырга җөрьәт иткәндер? Ризәлә апа да кияү белән кәләш гел гармониядә яшәсә, монда, мәктәптәге бал-маскарадта, аларны, көзге балда аларны аерырга булганнар. Әйе, менә хәзер күрсәтәбез. Кияүне менә монда утыртып куйганнар. Менә кияү күзлекләрен киеп тора, бик матур иттереп елмая үзе. И бу, күрәсең, бик акыллы, бик, бик башлы кияү, күрәсең, әйме? Күзлек киярлек булгач. Бу теге Диләфрүзгә дүрт кияү дигән пьесадагы кияүгә ошаган инде. Бар бит анда шундый персонаж, гел китап укып йөри торган. Ә менә монысы кәләш. Кәләшнең хәтта чәчкәләр куелган менә. Бу инде свиданиегә әзерләнгән кәләштер, билгеле, ләкин кияүне аерганнар. Миңа калса, килешерләр, кавышырлар, йөрәкләре бер-берсенә тартылса. Озын сүзнең кыскасы, Ризәлә апаны монда китерергә кирәк, чөнки ул яучы яки димче буларак аларны килер дә монда ярәштереп куяр. Һәм гөлләр тезеп куеп, аларны матур иттереп, бәхетле тормышта яшәргә юл күрсәтер. Чәчәк үстерүнең сере нидә? Гөлчәчәк патшабикәсеннән лайфхак. Моның өчен гап-гади кычыткан астындагы кара балчыкны гына казып аласы да. Ә калганын Ризәл апа үзе сөйләр. Шуннан алыгыз, шуны йомшартыгыз кулларыгыз белән, менә болай иттереп, менә болай иттереп уыгыз сыбаны, уган җиргә йомшак итеп утыртып куегыз һәм вакытында су сибегез. Вакытында су сибүгене ярата инде бөтенесе дә, Луиза. Күп итеп утыртам да куя, куярга белмәем, менә бит кара әле, менә монда кырыйлар, һа, элеп бетерәм инде мин аларны, сыйдыра алмаем, җактылыкка элергә кирәк түлкеште, караңгыда болар үсәлмиләр бит, Ленарыскәнем. Намусы да чәчәк ата башлаган. Әйе, миннән күреп күп кеше хәле хәзер шушылай тәрәзәләрен элә башлады инде әле. Ә нәрсәгә беркетелгән ул чүлмәкләр? Бу нинди, җепме, нәрсәме? Әйе, пласт, ни,
ни, ни, синтетик җеп бу. Аны каян алдыгыз? Аны нидән алам? Мөслимдәге материаллар сата торган Саҗидә магазины бар, шуннан алып кайтам. Саҗидә кибетенә үк барып җитеп булмады, әмма Иске Карамалының бер кибетенә сугылдык сугылуын. Чиратта, Хәлең ничек, кибетем сәхифәсе. Тегәрмәчебез тәгәри торгач, килеп җитте Иске Карамаладагы ине, әнә, баш өстебездә күренеп тора, Мөслим икмәгенә! Мөслимгә килгәндә, Юл өстендә калды Нөркәй авылы, Нөркәй икмәге кибете. Чаллы икмәге. Чаллы икмәге. Монда, гомумән, бу якта икмәк, ул, урысча әйтмәкче ди, трендка әйләнгән әйбер, әйме? Ә, менә хәзер инде эңгер-меңгер төште без йөри торгачтын һәм кереп карыйбыз, икмәкле кибетләр дә икмәк кенә сатыла микән? Тәмсез. Без килдек сезгә Тәгәрмәч дигән проект белән. Килгән һәрбер авылга, кибеткә керәбез, карыйбыз, нәрсәләр бар, Нинди бәягә?
Әйе. Менә синең сөекле бананнарың. Ну монда бананның берничә штук кына калган. Бер банан, ике банан 66 сум. Бананның килосы 115 сум. Бу кыйбат әйме?
Минем күптән банан сатып алганым юк, конечно, шулайдыр. Мин дә күптән алган юк, ләкин бик кыйбат дип истә калган. Менә 24 тә. Юк, юк.
40. Килосы күпме? 200 тәңкә. 200 тәңкә.
Әйе. Казан ипиенә бер дә охшамаган, чал ипиенә дә охшама. Ә, соң Мөслим икемәгә дип язылган әйе. Менә хәтта язып куелган иде, әйе. Менә булары да безнең якларда була торган әйбергә охшамаган бу.
Кекска охшаган бу үзе, нәрсә микән? Гөлназ апа, нәрсә бу?
Актаныш ипие. Актаныш? Ә, менә шушылай чыгарыла ул. Актаныштан килә, Актанышның Элем дигән авылыннан ипи килә, Сарманнан килә. Ә нигә шундый формада?

Ул ничәдән сата?
Юк, теге сатмый бүлеккә ялгышмасам. Ну, хәзер бәйлим икән, заманда бик күп бәйли инде. Монда менә бу мочалкалар тора, мунчалы дип әйтсәм. 75 сум. 75 тәңкә.
Күбе дие, менә булар безнең цехта пешкән. Бу кибетнең үз цехы. Ай. Һәм аларның бар тагы ней.

Нишләптер ул монда атала чәкчәк дип. Мондый озын һәм юан, минем бармагымнан да юанрак әйберне мин уйлый идем бавырсак дип. Ә монда аны чәкчәк дип атыйлар икән. Шуңа күрә традиция буенча син миңа каптырасың, әйме? Яртысынмы или тулысынчамы?
Кисәрсең әле аны. Кисәрсең.
Әйдә. Ляпларга кертер без аны. Йә, ничек? Сиңа яраса, миңа ярар.
Камилә. Чөнки син бик Юк, беренче Читрәкле чиратта кеше. минем өчен италон бавырсак ул әби пешергән бавырсак, әбием пешергән бавырсак. Монда дөрестән дә шундый кабарынкы бер әйбер бар име? Теге шагыйрәне әйтеп әйт әле менә бу. мин шагыйрь түгел бит, син шагыйрә, шуңа күрә син әйтеп күрсәт. Кабарынкы бер тәэссорат бар дип әйтергә Әйе, мөмкин. кабарынкы бер тәэссорат бар. Минем әбинең бавырсагы э, Бөтенләй мондый булып түгел иде, шуңа күрә мин беренче яңалык ачам үзем өчен, мин биш плюс куям. Тән азыгыннан рухи азыкка күчәргә вакыттыр. Дустыбыз Гөлназ Шәмсигә исә авылның Китап патшабикәсе дигән исемне бирергә була. Авылның меңләгән борынгы һәм хәзерге заман китаплары аның җаваплылыгында. Китапханәче ул. Музейга да өлеш чыгарганнар бу бинада. Иң кадерле ядкярләрнең берсе, Миңнехан Гайровның эш дәфтәре. Теге Ун истәлек тактасының берсе дә аныкы. Башта авыл советы башлыгы, соңыннан Кызыл Сабанчы колхозының беренче председателе була ул. Дәфтәрен башлый 1927 нче елда Кемгә, кайда бодай бирелгән, кемгә нинди справка бирелгән, менә боларның бөтенесе дә бар монда. Һәм кемгә нинди мандат бирелгән. Һәм аны шунсы да бар, Миңнехан Гайров Күбәк мәдрәсәсен бетергән кеше татарча, русча, гарәпчә белә. Һәр ул вакытта да страхование белән кешеләрнең башларын күпме катырганнар. Менә посевная дигән үзләренә күрә печатьләре булган. Бу янганнан соң шулай булган микән или? Юк, бу безнең заманда, сондыкта ята-ята тычканнар ашаган китапны кимергәннән Әле исән калып музейга эләгүе, менә кемгә нинди характеристика кирәк, өч телне белгән ул вакыттагы кеше. Бу авылдагы иң кадерле экспонатларның берсе дип мин менә шушы китапны исәплим. Мин инде аны ниндидер пакет эченә тыгып саклауны да күз алдына китермим, кирәк кеше тотып карый ала. Ләкин менә дальнейшем ничек сакларга, мин менә уйлыйм әле. Бу менә ашалган бит инде. Утыз бишенче-кырыгынчы елларда менә мондый күлмәк булган, Һәм мин аны юарга да куркам. Менә ничектер клей формасында ябыштырылып эшләнгәнме, нәрсәләрдер кулланганнар бит инде болар. Мәсәлән, татар хатын-кызы ни өчен кара алъяпкыч япкан диярсез? Әлбәттә, урак урганда ак алъяпкыч белән эшләмәгәннәр алар. Кара, кер күтәрергә, ләкин егетләр белән очрашканда, матур булсын өчен кара алъяпкычны булса да чиккәннәр. Чөнки уракта бер-берсен күргәннәр бит инде алар. Түрештә туып, Күбәк мәктәбен тәмамлаган зур шагыйрь булып җитлеккән Харрас Әюпнең 75 еллык юбилеена музейда зур күргәзмә эшләгәннәр. Әнисе тукыган юрганнарга кадәр бар монда. Үзе дә төрле эшкә сәләтле була. Менә Харрасның үзенең выжигать итеп үзен ясап караган. Менә аның тагы бер выжигай итеп ясаган әйберсе. Яшь чагында харасаеп, менә бу транзистор белән кызлар озатырга йөргән. Ул вакыт өчен инде ул бик интересный булган. Хәзер тамашачыларыбызга бераз гына баш ватып алырга тәкъдим итәбез. Бушка түгел, билгеле. Әҗере дә бар. Игътибар сорау. Тәгәрмәчнең
Караучыларга бер сорау бирәсем бар. Внимание вопрос. Татар халкында бу нәрсә? Моны ничек кулланганнар?
Минем бер бер вариантым бар. Нинди? Бу теге урысларда әйтәләр, хлопушка келәмне тузан какканда. Юк, мәсәлән, моның белән бер тапкыр келәмне бәрсәң, бу бит ватылып чыга.

Ә гаиләнең нигезен, учагын саклаучылар, Ирек абый белән Илфира апа. Илфира апаның игезәк сыңары да бар. Гомумән, бер-берсенә охшап туучыларга аеруча мул Мөслим ягы. Заманында Сабантуй дәрәҗәсендә гөрләтеп игезәкләр фестивален үткәрә иделәр. Башлап йөрүчесе, әлеге дә баягы, Гөлназ Шәмси. Илфира апаның игезәк сеңлесе Күбәккә унҗиде яшенә килен булып төшә. Ике елдан соң үзе дә шушы җирлеккә аяк басып, тамыр җибәрә. Боларның туе бара. Мин Чистопольдән техникумнан кайттым да инде. Кер дә кер, кер дә кер, диләр. Мин соң кайттым, боларның туйлары бетеп килә инде. Ну, ул вакытта инде җегет чак, ул кыз чак әле. Монда ничек, кияүгә чыксам, менә шушы авылга берәр җегет тапсам, дигәч тә нәйме, и шул ата мин, куя бирсен. Теге игезәк булгач та нинди балалар да игезәк булсын дип, үзем дә. Нык оныттым инде менә, игезәкләр булуын теләдем инде. Кызым, әйтәм, кияүгә чыгып, игезәк бала тапсаие дип теләгән им инде. Ну, Аллага шөкер, бер-бер артлы ике малай алып кайтып куйды кызым. Алар игезәк кебек бәләкәй булсалар да, бер-берсенә һүлә язып торалар. Безнең өйдә бит инде шундый, безнең малайлар безнең әзрәк. Менә малайларга өстәп без эт бабының менә Малаец. Менә эт малае моның әтәч әтәч бар. Ну футбол типкәндә без өч кенә малай өйдә хатын җукта без кызларга бүленеп җиде малайга өч малай футбол тибәбез. Өй җимерелеп талабы бетсә, аннан кайта дип кычкырса берсе, биш минутта да җыештырып куябыз. Бер дусайдан безгә утын алып кайтып аудырдылар урамга. Безнең урам монда тар гына. Зил машинасы, олы машина инде. Минди теге башка дип заказ биргән инде, илтәем, юк мин әйтәм, менә бусы яхшы җарылган, мин әйтәм, миңа бушат дип бушаттырдым урам уртасына. Син моны ди җыеп бетерә алмыйсың, кая куясың? Мин әйтәм, син Дусайдан килгәнче без моны җыештырабыз. Безнең бит ун бала, без үзебез әйме. Һәрберсе килә, икене тота, менә шулай рельста йөргән теге вагонкалар кебек әйләнеп торды. Теге мужик әйләнеп килгәнче себереп куйдык без моны. Исхакова китте. Кайда китте бу, ди. Белмим, бушаттым гына, ди, әйләнеп кенә килдем, ди. Без иеп куйган инде утынны, менә ул килгәч, менә күп балалыларның менә шуңа менә үзе бер күңелле инде бала-чага белән. Эстрада артисты-шоумен Нәргиз Камалов шушы гаиләдән чыккан. Абыйларының һәр чыгышын телевизордан игътибар белән күзәтә эне-сеңелләре. Камаловларның үз гаилә гербы да бар. Диварлары обой урынына әнә ничаклы диплом-грамотага күмелгән. Бердәмлек, татулык һәм зур мәхәббәт нәтиҗәсе бу. Бөтен табигать бәйрәм итә, бәйрәм итә бүген көн буе. Бездә бүген кызыл туй бит, Линар һәм. Закон буенча 18 яше тулгач, бала гаиләдән китәргә тиеш. Әмма Максимга озакламый 20 яшь тула. Китмим, әти-әни янында калам, дип үлә язып тора. Хөкүмәтнең 18 яшькә кадәр балаларны карый, аннан соң балалар китәргә тиеш бездән, кайдадыр урнашырга, урнаштырырга тиеш. Ну бу баланың долясы гына бар апасында, квартир бирәлмиләр моңа хөкүмәт. Бу бала инде әтием укуы бетерим инде мин югалам бит инде, пожалуйста укытып бетерим, мин моны утыртам, бакалы гаилтәм алып кайтам, ашатабыз, эчертәбез, киемен сатып алабыз инде, без бу баладан әле пока бер тиен акча сорам, пәтер алып торам юк аның акчасы. Моңа түләми, моңа хөкүмәт түләми. Баланың инде пенсиясе бар ун ун мең. Ун мең инде. Ун мең дә егерме сигез сум. Ун мең егерме сигез сум. Шушы акчага без моны ашатабыз, киендерәбез, үзе әйткәндәй инде, нәрсә потребность, телефонмы анда, ниме анда, кирәк әйбер бөтенчә бит. Кызны да шалтыратырга кирәк. Кызның туган көне, әти, давай подарок кирәк, әти, вот надо что-то делать, надо купить, надо. Шундый ниләр үзенеке дә бар, яшь кеше бит инде. Ну болай инде. Аның китәсе килми инде бездән балакай. Әни Аннан безнең монда авылда калыйм күп әле. балалар дип. калдылар шулай торып. Кияүләргә чыктылар, бала Әйе, туганнар әйе. өчен. Сынаулар, ни кызганыч, Камаловлар кебек тату, бердәм гаиләне дә читләтеп узмый. Дүрт балалары шушы җылы нигезне ташлап китәргә мәҗбүр була. Ирек абый белән Илфира апа, киләчәктә хәбәрләшеп, хәл-әхвәл булса да белешеп торыйк дип, телефоннарын биреп җибәрә. Әмма ничә ел үтеп, сабыйларның каяндыр табылган туганнары, ни кызганыч, аралашуны тыя. Быел безнең Чирмешәннән алган дүрт баланың әбисе восстановиться итте. Әти-әнисе түгел, әбисе. Закон нигезендә болай дип язылган, туганнары, әбисе, әтисе, бабасы баланы Опекунство в оформи дип алалар. Идәннәргә җатып җыладылар, балакайларым китәсе килми дип алып киттеләр, җөрәгем шулар белән китте. Күпме тордылар сездә? Биш елдан артык тордылар. Без, ну, алты ел, алты ел почти тордылар, кайберләре алты ел. Җылай-җылай киттеләр инде балакайлар. Казанга киттем, Казанга бардым, управлениегә кердем, балаларны китәсе килми, видеолар күрсәтәм, законда шулай язылган, без бер әйбер дә эшли алмыйбыз. Менә җыегыз документ, без сезгә бирәбез балалар, ди. Инде минем бөтен өметем, ул балаларны кире алырбыз дип җыйган идек. Килегез, без сезгә онны бирәбез хотя бы, алыгыз, диләр. Опека аша белешәбез инде хәлләрен, менә ике олысын инде интернатка биргәннәр, ике бәләкәе өйдә, диде инде. Ирек абый гаилә нигезен дә саклый, ил иминлеген ныгыту өчен дә шактый көч куйган. Биш тапкыр Чечняда хезмәт итеп кайткан. Хәрби киемен ничәмә-ничә медаль бизи. Һәрберсе, аерым бер зур тарих. Медальләрнең берсе егерме елдан соң гына иясенә кайтып җиткән. Егерме елдан соң минем бер медалем кайтты, бәлки кайтыр да. Ансы да бар. Ә егерме елдан соң кайтканы кайсысы? Ә, егерме елдан соң кайтты. Так, минем менә шундай, э, хәзер күзлегем юк, контртеррористская республик, э, республики Чечня диелгән. Менә шунда. Менә шуларның берсе кайтты менә. Конта Теряски. Ә нишләп егерме ел буе кайттым икән? Ну, кайткан булган ул каядыр. Яткан шунда. Яңа елга чаклы Камаловлар кабат ишәергә тора. Барлык документларны тиешле җиргә тапшырганнар инде. Зур түземсезлек белән яңа сабыйларны көтәләр. Иске Карамалы белән Күбәктә халык үзгә. Нинди генә эшкә тотынсалар да, җиренә җиткерми туктамыйлар. Бәхет эше, могҗиза барлыгына да ышаналар. Аллаһның кодрәте киң, аңа ышаныр өчен мин бер генә мисал китерәм, менә мин үзем инде 2014 нче елда авырып киттем һәм авыруларымнан дәва сорап, берсендә догалык салып яттым. Төшемдә инде ул Аллаһ бабай булгандыр, аны күрдем, ул миңа Ирдоганга хат яз диде. Мин белгән бер генә кеше бар Ирдоган, ул Төркия президенты Рәҗәп Ирдоган һәм Әлбәттә, мин аңа шушы хатны торып иртән яздым. Һәм шушы кеше миңа алты миллионлык ярдәм күрсәтте, Израиль хастаханәсендә үземә кирәкле дәваны алып чыгу өчен. Һәр әйберне дә яза белергә, сорый белергә кирәк икән. Ә сез аны, ул хатны электрон почта аша җибәрдегезме или теге Әйе, электрон почта аша җибәрдем һәм кимендә сигез ай җавап көттем.

Кайларда булсам да, яшәсәм торсам да, синнән ваз кичмимен, Мөслимем.
Иске Карамалы безне нәрсәгә өйрәтте? Чүлмәктәге гөлне кычыткан астыннан алынган балчыкка утыртуның хуп гамәл икәнлеген белдек. Духовкада һәм мичтә бәлешнең төрлечә пешүен Мыекка чорнап куйдык. Насыйп ризыкның теш сындырып булса да керүенә кат-кат инандык. Чүкеч кадәр генә кечкенә кешенең дә зур эшләр майтара, хәтта революция оештыра алуын абайлап кайттык. Ә сез безне нәрсәгә өйрәтергә телисез? Һәм кайларга чакырасыз? Комментарийларда языгыз. Безнең Тәгәрмәч тәгәрәвен! дәвам итә!